Roj baş, roja we baş, roja we geş, roja we xweş û roja we hemiyan bi xêr be. Ez Mizgîn Xan dîsa bi reng û dengê xwe û bi nûçeyên cîhanê di hember we me. Dîrok Deh Adar, roj yekşem, sal du hezar û bîst û çar Di dîrokê de îroj li Çînê koletî bi fermî hat rakirin. Di sala hezar û neh sed û nozdan de Tokyo hat bombekirin û sed û bîst û pênc hezar mirov mirin. Di sala hezar û neh sed û çel û pênc an de Îsraîlê tevkujiya terkûmiya pêk anî. Di sala hezar û neh sed û nod û heşt an de em derbasî beşa xwe ya çîroka bibin. Çîroka me ya îro ji gotina Gotbavê te siwara kuşt han peyara, got han siwara han peyara tê. Carinan hîn bûyer tên serê mirov ku şikl û şêwaza bûyîna wan bûyeran di rewşa mirov de guhertinek çênake û ev tişt û rûmeta ku mirova ye winda kirî bi şûn de nayne. Binyeta vê gotinê digihêje serhatiya pêwendiya kurê kuştiyekî û mêvanên wî yên şînê. Dibêjin. Carek ji caran mirovekî ku di nav civakê de xwedî rûme dihate kuştin. Malbata wî li şîna wî rûniştî bûn. Girseyek mêvan ên bi rûme dihatibûn şînê. Hemû kesên rûniştî ew qas xemgîn û xwedîkeser bûn ku deng ji kesî nedihat. Kurên zilamê ku hatî kuştin jî li wê derê rûniştî bûn. Ji hurmet û rûmeta mirî jî devê kesî hil nedihat ku bibêjin serê we sax be. Wê gavê mirovek kete hundir. Bêdengiya civakê bi silaveke ecêb, xira kir, şûnde ji kurê wî yê mezin re got, Xwarzê, bavê te siwaran kuşt an peyaran? Kurê yê kuştî ê mezin ne bi dilê xwe bersiva pirsa wî da, Kuştin şûnde han siwara han peyara. Belê, em ji vê çîrokê fêm dikin ku di hinek e, bûyeran de e, bûyer negirîngin. Yanî di hinek encaman de bûyer negirîngin. E, mînak we dilê mirovekî şikandi ve we şikandiye. Hûn nikarin bêjin sedema wê ev bû an jî ew bû. Ew dil şikestiye û encam nayê guherîn. di li hev neşikînin. Em derbasî beşa xwe ya naverokan bibin. Romanan ku dixwaze ku bibe ya gelek zimanan jar lê sermest. Ji hewldanên ewrên xwe yên modernbûnê ve hima bêje hemû cehd û qirik tahliya me kurdan ji ber pêwîstiyekê bû û hê jî wilo ye. Çimkî gava ku em bi yên ji derveyê xwe hisiyabûn hasil du mûsir re derketibû û diviya bû me bilezanda ji bo em bigihiştana xelkê. Wê dilîna domdara derengmayînê kiribû ku me bi çavên şûrekî li xemeya di dest xwe de an jî li klavyeya xwe binêriya. Romana me jî ji vê yekê ne bêpar bû û diviya bû bibûya kurteya geşadanên civaka me. Gotiye di nivîsa xwe de Fereç Koistanî. Ji bo berdewamiya nivîsê hûn dikarin bitekînin malpera Nuhev Medyayê. Yekemîn Festîvala Fîlman a Zagrosê dest pê kir. Di çarçeweya yekemîn Festîvala Fîlmên Kurdî ya Online a Zagrosê ku yekê Adarê dest pê kir, û dê heta sî û yekê Adarê bidome. Pazdeh fîlmên kurdî dikarin li ser înternetê werin temaşekirin. Her wiha ev yekem festîvala kurdî ya online e ku cihê xwe di dîrokê de girt. Taybet ji bo vê festîvalê pazdeh fîlm hatine amadekirin ku heyşt jê fîlmên dirêj in. Di nav van fîlman de ku bi zaravayên cuda yên kurdî hatine kişandin, fîlmên pêşîn ên li ser kurdan Graz û Zerê hene ku di salên pêşîn ên Yekîtiya Komaran Sovyetên Sosyalîst de di sala hezar û neh sed û bîst û şeşan de hatiye nîşandayîn. Teqez biçin temaşe bikin. Ez her şev li yekî temaşe dikim û gelek kêfxweş dibim. Vê derfetê ji dest bernedin. Formata Lîga Şampiyonan guherî. UEFA xwe ji bo guhertînên girîng ên formata Kupayên Ewropayê amade dike. Li gorî formata nû ya ku dê ji sala bê 2024 û 25 an pê de derbasdar be, hejmara tîmên Lîga Şampiyonan, Lîga Ewropayê û Lîga Konferansê dê ji 32 yan bibe 36 û ji bo her lîgê bi tenê komek dê bê avakirin. Di vê komê de her tîmaka Lîga Şampiyonan û Lîga Ewropayê heşt, her tîmekê Lîga Konferansê ya Ewropayê jî dê şeş pêşbirkan bilîze. Heşt tîmên pêşîkê dê derbazê qonaxa tûra dawî ya şazdeh tîman bibin, tîmên di nav rêzbendiya neh û bîst û çarê de dê derbazê qonaxa play-offê bibin û yên dîtir dê jê bikevin. Ez weke her car di mijara futbolê de mafê xwe yê bêdeng mayînê bi kar tînim. Îmana min ji futbolê diçe. Heştê Adarê Roja Cîhaniya Jinan Roja Cîhaniya Jinan wek rojeke watedar tê zanîn ku her sal heştê Adarê tê pîrozkirin û balê dikişîne ser mafên jinan wek hêvî û pirsgirêkên zayendî. Ev roja taybet bi bûyerên berê û têkoşîna jinan pêk hatiye. Bi çalakiyên tê bîranîn ji bo hişyarkirina mafên jinan wekhevî û pirsgirêkên zayendî tên lidarxistin. Ji aliyê dîrokê ve bûyerên ku di heştê adara hezar û neh sed û heştan de di greva karkerên tekstîlê yên jin de qewimîn û piştî vê grevê Konferansa Jinana Navneteweyî ya ku di sala hezar û neh sed û dehan de Li Almanyayê hate lidarxistin bandorê li wan dike. Niha li gelek welatan heştê Adarê bi çalakî û kampanyayên cûrbecûr tê pîrozkirin. Ez ji vir carîke din Roja Cîhaniya Jinan pîroz dikim. Jin hemî kedkarin û ev nikare were înkarkirin. Qedrê jinan bizanibin. Gerdûn bi jina rengîne. Vê qebûl bikin û bi vî rengî tev bigerin. Nuhev yek salî ye. Malpera me ya ragihandina Nuhev Medya yek salî ye. Nuhev Medya par nehê Adarê dest bi weşanê kir û îro salvegera damezrandina wê ye. Nuhev Medya şanas û serfiraz e ku îro di xizmetguzariya kurdî de sala xwe ya yekem temam kirî. Di sala yekema nû hevmedyayê de em pêvajoyeke têr û tijî bi nûjenî û çîrokên balkêş di cîhana medyayê de li dû xwe dihêlin. Ev pêvajoya serkeftî, Di sala yekema nû hevmedyayê de em pêvajoyeke têr û tijî bi nûjenî û çîrokên balkêş di cîhana medyayê de li dû xwe dihêlin. Ev pêvajoya serkeftî di sala yekem de careke din pabendbûna me ya ji bo rojnamegeriyê bi kalîte û bandora civakî nîşan dide. Nuhev Medya ku bi nêrîneke modern hatiye avakirin, îro di kada înternetê de ji bo naverokên dewlemend û gihiştina agahiyan bûye navnîşaneke naskirî. Nuhev ji keç û xortên Kurd re mecalê dide, rêyê ji wan vedike ku hêza pênûsa xwe nîşan bidin. Di nav derfetên teng de bi hizr û enerjiya ciwanên li gel bîr û baweriyeke mezin sala xwe ya pêşîkê temam kir. Weke malbata Nuhev Medyayê em dizanin ku para herî mezin di destxistina van serkeftinan de hûn xwendewan û tevaşewanên hêja ne. Spas ji bo piştgirî û elaqeya we di sala me ya yekem de. Em li vê derê ne ku we ji bo pêşerojê agahdar bikin. Ji ber ku ez jî rengek ji rengên Nuhev Medyayê me, ez bi vê serfiraz im. Min jî bi wan re sala xwe temam kir. Ji dema ku Nuhev Medya ava bûye,

Çend agahî derbarê florîdê de. Beşa kanzayî ya florîdê sodyum an jî pêkhateyên sodyumê ye ku li ser erd û xwezayê gelek zêde ne. Ev made ji sala hezar û neh sed û sî hîvir ve girîng bûye ji ber ku di lewkolînekê de hat dîtin ku kesên ava bi vê madeyê vedixwin, nexweşiyên diran û pidiyê li ser wan kêm dibin. Ji wê demê ve Komeleya Pizîşkên Amerîkî û Rêxistina Tenduristî ya Cîhanê bikaranîna vê madeyê pesend kirine û bandora vê madeyê di kêmkirina rîzbûna diranan de hatiye îspat kirin. Nexwe ez jî dibêjime ku Florîrê bi kar nênin. Dibe ku ji bo diranan baş be lê ji bo gelek tiştên cûda zirar û kêm kirine. Min demeke lêkolînek zêde li ser vê mijarê kir. Florur di bingeha xwe de madeyek toksîk e. Yanî laş nikare wê bi temamî bavêje dervê xwe. Bi taybet jî ser zaroka zêdetir mayînde ye. Dikare ser hormon û insûlîna di laşê mirov de zirarê mezin derxe holê. Lê ez herî zêde dixwazim balê bikişînim ser vê ku weke ku hûn jî zanin di mejiyê me hemiyan de bi navê Bi Tirkî dibêjin epîfîz bezî organêk heye. Hinek kes dibêjin ne çavê qelb an jî çavê sêyemîn. Ev organ hormona hormona DMT, serotonîn û melotonîn belavlaş dike. Bi piranî li ser hêzên me yê bihêziyanî bi Tirkî dibêjin psîkîk güç tê bikaran yan ev hormon ji bo ev tiştayê. Yan bi kurtansî dikarin bêjime ku ev florür ev organê di mejiyê me de ko dike û nahêle ku weke xwezaya xwe bixebite. Yani em dikarin bêjin rihê me kor dike. Li ser vê mijarê lêkolînê bikin û biya min florürê bikar nênin. Ez bi xwe jî ev du sale macûna dirana ya bê florür bikar tînim ez pêşniyarî we jî dikim. Pêşî lêkolîn bikin pêre ji dixwazin bikar bînin neynin hûn biryara wê bidin. Belê em dîsa hatin dawiya bernameya xwe me dîsa demek xweş û geş bi hevre derbas kir ji bo agahî û nûçeyên nûjan cîhanî û ji dezonformasyonê dûr nuhê medyayê bişopînin bimînin xweşiyê de bi xatirê we.